Киһи дэһэни өйбөҕө билэр даҕаны, хайыахха баар эбит. Ээ, сүбэ быһыытынан этэр буоллахха, чуумпуга оруох санаата хайаан даҕаны. Оҕуба дьахтар аймах биир чаас, күҥҥэ биир чаас ньим чуумпуга. Бэйэм бэйэҕин кытта буоларын дылбыт курдук. Утуй Миичэ сыт гынньан олор, тугу да ааҕыма, тугу даҕаны истимэ, тугу даҕаны одуулаама Иһиллэн бэйэн искин, урукуну санаама, ким эрэ иэс биэриэхтээҕин, кини эрэ кытта үөхсүүргүн, этиспиккин, кыыһырбыккын-абарбыккын барытын умнан ис Онтон хаҥаттаан, аҕа кинигэни, аҕа тэтэрээт лииһин арыйбыттыы, түөһүн тылыгар баары онно ыйыт. Хайа хотуой, маныҥхалыы кэллибит, чаас бу буолла. Хайдааҕый туу, сөпкө дуу, ханна бардыгыттыы, ээ, ыйытыыларбын эппиттээҥ, хоруйдаан дуу диэт Эбэтэр аа инньэ диэн аа уу оннук гынар кэрэх тоҕо диэтэр күн аайы эн биир чаас бэйэм бэйэҕэр болҕомто уурар буоллаххына эн кырдьыбаккын эн кырсыабай булаҕын Безупречная молодая тоойуолаххына эн бастатан туран эниэргийэҕин мунньа сылдьаҕын лаабдыы барытын уоскутаҥҥын тохтотоҥҥун бэйэн-бэйэҕин туттуна сылдьаҕын дьиэгэр ийэ дьиэгэр эбээ эдьиий истиҥҥитэ үчүгэй бэйэтэ хомуна сылдьар буоллаҕына туох барыта оннун булар иэһинээҕи эрэ буолбакка, саха иһэринээҕи эрэ буолбакка, космоска тиийэ барытын оннун булар Дьахтар саҕа күүстээх флуортуу дойдуга суох оһуокуй. Аны ити тоҥ билиинэн киирэн, хоруйан, анаан минээн дьахтар өстөөх оҥорон, дьахтарга баттаппыт аатыран, эргийэн ырыгыттара сытар подкоблучник бэттэрэннэр туох баар кэрэни, туох баар үчүгэйи, туох баар кырдьыгы күүһү барытын илдьэ сылдьар киһини таҥнары баттаа. Онон кэрэ аҥар баар буолан күүстээх аҥар баар. Чэгиэн-чэбдик буолун, күндү көрөөччүлэрим! Үөрэ-көтө иһирдьин, холкутаан биэрин! Ровно дьахтар быттанар сайына саҕаламмытынан эрдэ саҕалыахха уһун болор очоҕуна. Эчэ, уонна үөрэ-көтө иһирдьин, санааҕытынан көмөлөһө иһирдьин! Ыксаама, ылыймаат, ким эрэ аймыы, ким эрэ кынньыы, кыанымаа, ырыттынэ, кынньаатынэ, хайыыр инди, ырыттыы, уоскуйан биэр, тапталы күүһүрдэн биэр, махтаныҥ, махтаныҥ өсмөгүл. Ийэ, сир, сир ийэ. Аҕыйахтар. Эбээ, эбээ, туох-баар күөл барыта дьахтар, эбэ, барыта эбэ, эбэ барахай. Ону тутан турар эл иэнэ, элиэнэ, эбэ. Эл диэн граница, государство. Иэнэ иэн границабыт эл иэнэ баар буолан аҕа эрэ баар элиэнэ эбэ баар буолан Ньургун Боотур баар буолан буолбатах Баай Байанай баар буолан буолбатах харата яхтар Дьукку дьукку барыта яхтар Дьахтар диэн тылтан эһэргэнимэн доҕоттоор ити аптаах тыл Эҕээ манна Ютубка бастакы тылларга Ютуб бастакы аһаҕалыкка дьахтарын аһаан аана абааһы көрөҕүн дии-дии дьахтар тылы иэн туттаҕын дии-дии өһүгэммит кэрэ бардан бааллар. Олору уоскутан дьахтар буолагытынан киин туттун диэн кэпсээн турардаахпыт. Кэпсиэххэ да наада. Тоҕо диэтэр, болҕомто болҕомтону эрэйимэ. Кэрэ оҕонньор. Ити хараҕа өттө. Хайаан даҕаны чүөчэ сууланыахтаах, хайаан даҕаны дьахтар ытархаланыахтаах диэн ити хараҕа эйгэ акаары оҥоруута, системата. Ол оннугар эһиги Төһө даҕаны ыарахан, төһө даҕаны хараҥа буолан турар кэмигэр, эһиги эниэкиэҕит, бэйэҕит искит, ис кут-кут, бэйэҕит настарыанньаҕыт, аҥардас ол эрэ күүһүнэн аан дойдуну тута олороҕут. Эһиги төһө даҕаны ыарахан буолардаҕына, күлэн-үөрэн, урбулбуру таһааран, «Ырбач-бырбач!» Төһө даҕаны э, итирик эр кэллин, төһө да хайаатын, туох даҕаны барытын буккуйа хааларын ыһыллыма. Эһэтинэ иһэрдин, үөрүн-көтүн, ичкилигитэ кэпсэтин. Ол табыллар өскөтүн эн күҥҥэ биирдэ биир чаас, алта уон мүнүүтэ бэйэм бэйэҕин кытта буоларгар. Алта уон эрэ мүнүүтэ. Күн аайы биир чааһы бул. Булур Найя массыынанан тохтоон ис олор минньэн толкуйдаан өлбөҕө быһаарыаҕыҥ ол бии чааһыны иһигэр бии чааһа куоттардын диэн саныаҥ уоҕа инникигэр бу умнай бөҕө барытын быһалыы барыаҕыҥ эйгэн уоҕуран биэриэҕиэҕэ хатабыллаах буолуо Ничего-то такой удачный. Кэнэн кэрэҕэрдэр махтанабын бүгүҥҥү биэрии ыалдьыттара буолбуккутугар дьиссэтэгүн кырдьык оонньото эйигиттэн туох баар барыта эйигиттэн тулуллан турара учуоккай этэ ону дьиссэтэгүл бу суол марта да буолбатар Эн дьиэбин эмиэ система тобоҕолунай киллэриэххэ диэннэр. Чэгиэн чэддик буолун. Тапталы махталы барыгытыгар кэсиэхэ